Right. Eh, ah, tikukwazisei. Wakadii? Tamuka, tamuka. Tamuka. Kwete kwete. Indonzi Taku. Kwa hiyo unonzi ani wewe? Ndoda mwaneho. Mwaneho. Okay. Mm -hmm. Ah, ya, ya, ya Kalanga, eh? Yes. Yo mkanga.
Yeah. Mkalanga. Yes. Um ndoreveleka ndoreveleka igalanga igalanga mm -hmm. okay saka um, indobva kunyika yezimbabwe mm -hmm. right e, ndigere kumaruva kumamusha kuma ari kuhwange right yeah. e, pedyo nekuvictoria falls mm -hmm. ndokwatigere kumaruva ikoko mm -hmm tiri muno munyika muno tiri munyika inonzi chii nenyika ine inonzi chii nyika tiri mupi tiri munata munata okay kubotswana yes tiri kubotswana mhm. saka tiri kuti eh, tiri kukoka iwo amakalanga right uya mumboonawo zvatirinokuita mumbogara nesu kumamisha kwedu muchiona zvatinoita mumboonawo mapopo mai victoria falls pakadi amudi uye ri kumboya
unoda kuuya ehe ko chokutadzisa kuti muuye chii mumboshanyawo muchitiona chii ya ndishaka kubuya wako kubona bamwe ehe uh, kuziva ma, matsinga angu ehe kwawakabva yeah. eh, nekuti antoziva yeah. matsinga angu eh, yeah. uh, uh, mme vangu vakachinyika eh. eh. tate vangu vakachinyika eh. so andoshaka kuti ndiende yeah. uh, kuzimbabwe ndinovona okay. matsinga angu okay. e, pamwe ndingavona bamwe vaidi okay. kuti okay. vanozwanana nevazvadzi vavo okay. e. Pa, pakanaka e. saka hauna kunonoka nokuti wationoo takushanyira ka iwe uchiuyawo kweduwo woona kumamisha kwedu kwatigerei tinodyei modya sadzi here imimi ah. modya chii modya mazondo nyama eh, ya nyama modya ndodya nyama ehe ndodya ah, mlibo muriwo mhm. muriwo rudzii ah. mutikiti muboora madora madora munoati chii mambopani mupani libo umwe neumwe umwe okay ya ehe ndimumwe nemwedzi it's good yeah, yeah. yeah. so zvakanaka saka hapana chinombonetsa ah. hamusi special munoziva kuti kubva panapa pamuri panata mm. pamuri kusvika kwemusha kwedu mm-hmm. i2 hours mm. chino chakutadzisai pa2 hours mm. e, kuti musviko muno vamwe chii haudi visa haudi haubvunzwi nani hapaudiwi kana passport isi tiripo takumirira kuti yai uyo mune motswana chii chanetsi eh, ndotolezera kuti ndahwa kuti kuendiwa chini ah, Nakwe mwana ane kuti problem pamwe imari. Ima yemari. Eh, matata emari. Eh. Ndio pamwe mwana anaye lema kuti pamwe tungamirika kuti by that yaita side. Okay. Eh. But uh, um, ngono andiziva kuti no. Yeah. Ndochakaenda. Yeah. Uh, uh, and uh, there is someone there for me. Yeah, yeah. Ndokwanaenda ndiziva kuti ini. Kuna kuna anenge.
ndoziva kuti kuna ndwa ndinonowana kwenyu ah, nakudzimwe tochaenda just because hakuna antu andinoziva eh. that side okay mm. kora kutini akusina antu anoziva okay andinga ende kuka ndisingaziva kuti ndoenda ngai aiwa ndoendela yani eh. eh. but iwe senyika dzakati guma guma kuti ngindi eh. toti dzakadividwa nevanhu vasina mabvee vakati divide vakatiti iwe ngana ugara uku iwe ngana agara uku asi iwe unokwanisa kungobira kaunoona hama dzako Chanetsa chi? Mapopo ma eh, eh, eh, eh. eh.
Matesa ndo mari kobva kule vale veshe. Ehe. But isusu manje ku Zimbabwe. Eh. Hatichisina zvekuti mahotera kaizvi. takugarisa misha yedu yave open nekuti vanhu kumaruva kumamisha vakuita mabhizimisi vakubvunza kusimudza ikonomi yenyika sezvo tiri vanhu vamwe chete iwe hauchaende

Ah, pina matete kuti haungaendere koga sonozoka unoenda oh, okay. toucha notya kutya chii notya maybe